Ĩ mũgĩkũyũ ĩ, o rĩngĩ ndaiga ngwarĩrie ĩ, ndĩ kĩwanja-inĩ kĩa ndege kũndũ gũgwĩtwo China, nĩ hĩndĩ tũrakiumĩra kuo, rĩu rĩ, agĩkũyũ aingĩ nĩ ũĩ magĩtuĩkaga no mathire kĩharo kĩa ndege rĩrĩa marathiĩ India gũthondekwo mĩrimũ, maũndũ maya nĩmo tũrauga tũgũcenjia mothe, tondũ mũgĩkũyũ gwathire atĩrĩrĩ, akĩheirwo maica nĩ Ngai. na tondũ nĩ mũgiginyanire, akagiginyana na akona kanyamũ. No rĩu ona wona indo rĩ, ũrakora mũgĩkũyũ rĩ, ndarahota gũkĩiga ũrĩa kwagĩrĩire. Na nĩho tũraiga atĩrĩrĩ, no mũhaka tũcenjie mũtũrĩre tondũ ona mũkabi ndatũraga kĩ? Ndatũraga nyumĩrĩra. Nĩguo? Tondũ rĩu tũngĩkiuga no kũgiginyana rĩ, tũgathũkũũma tũgacoka indo icio citũ igacoka igatũrĩa rĩ, tondũ nĩ twaremwo gũcihũthĩra ũrĩa kwagĩrĩire rĩ. Nĩ ũndũ wa kĩo ũndũ ũcio no ũkorwo ũtarĩ mwega ona hanini. Rĩu ũrĩa tũrauga nĩ atĩrĩrĩ, mũgĩkũyũ he ka manual atanĩirwo. Nĩũĩ manual? Ĩĩ tondũ ta rĩu ona ũngĩgũra TV rĩ, nĩ ũkĩneagwo manual, ũkerwo haha ũguo, wenda kuongerera kara, hutia haha, wenda kuongerera ũtheri, hutia haha. No rĩu mũgĩkũyũ rĩ, anga ndakĩnengerirwo. Agĩthiaga ũguo, ũgakĩona kairĩtu kega, gagatuĩka mũtumia, heei, no kumbe. Anyway, mũtumia rĩ, ũrĩa wakĩrĩ kairĩtu kega rĩ, oka kũu rĩu ona nyũmba ĩyo ũkĩragwo ndũkũingĩra na iratũ nĩ gwake. Anyway, icio kimi. No ũrĩa tũrauga nĩ atĩrĩrĩ, rĩu Mũgĩkũyũ nĩ wagĩrĩirwo ũmenye ũrĩa ũkoragwo ũhana kĩbiriti. Kĩbiriti nĩkĩo gĩtũmaga tũrĩe irio hĩu, nĩ tondũ nĩkĩo gĩgĩakagia mwaki. Kĩbiriti nĩkĩo injini ya maũndũ mothe. Rĩu Ũgĩkũyũ ũrĩa tũrauga nĩ atĩrĩrĩ. kĩbiriti tũtigũitĩrĩria maĩ rĩngĩ, tondũ kĩbiriti kĩa igũrũ nĩ kĩũĩ wĩra kĩruta, gũtirĩ wĩra kĩrutaga, nĩ kĩremagwo gwakana. Na mũgĩkũyũ reke ngwĩre ũmũthĩ, tiga ũguo ũraigua atĩ gathigino kau gaku ũranunga, gathigino kau gaku karũgamĩrĩire maũndũ maingĩ mũno, tondũ we nĩ we tegemeo ya mũciari waku, nĩ we tegemeo ya mũtumia waku, nĩ we tegemeo ya ciana ciaku, nĩ we tegemeo nginya ya community na bũrũri na ndunia. Hatarĩ mũgĩkũyũ rĩ gũtirĩ security, gũtirĩ nyama na gũtirĩ ona mũgate, kana tiguo? Rĩu nĩkĩo tũrauga atĩrĩrĩ, no mũhaka ũgĩkorwo wĩ mũndũ wa mũbango. Ũhoro wa gũtuĩka atĩ ũkũnyua njohi ũnganagio bara, ũhoro ũcio no mũhaka ũthire. Ũhoro wa gũtuĩka o mũthenya no we ũthire njohi-inĩ icio, hiyo ni lazima tuache. No mũhaka twanjie kũingĩra maũndũ-inĩ marĩa mangĩtũteithia ta mathako-inĩ, tũga save mbeca citũ, tondũ rĩu twarega gwĩka ũguo rĩ... Ithuĩ gaitũ nĩ gagũtoga na ihenya. Na ũrĩa ndĩramwĩrire, ndĩramwĩrire okorwo nĩ mũtumia, okĩraga rũcinĩ akarĩa wega mũno irio cia mũrara. No we mũgĩkũyũ wokĩra ũigĩrĩire thururu kĩande ũteng'erete kũrĩa ũgũthiaga, ũrĩcoka ũtukũ, ningĩ ũcoke ũkĩre tene mũno. Rĩu ona mama rĩ, mũtiakĩremanirwo tondũ rĩu rĩ, wagĩũkĩra tene, wakorwo ũnogete, rĩu ona gũtirĩ mĩthako ũngĩhota. Nĩguo? Na rĩu-rĩ, ũrĩa nyingĩ nguga nĩ atĩ ona twacoka twagĩa mbeca ici, nĩ tũkwenda tũtige gũkenio maitho nĩ ahiki aya tũrona athaka athaka. Tondũ rĩu-rĩ, niĩ mami witũ anjĩrire gathaka ta ki gũtirĩ kaga. Nĩguo? Na no o maracoka rĩu tondũ gũtingĩ...